Татарлыкны, милләтне, дин һәм тел саклап калган дип әйтә. Әйе, әйе.
Әйе, мин шул сүз белән би һәм дә үзем дә шуның белән канагатланам, үзем дә шунарга чакырам. Һәм дә менә кечкенә генә булган булса да тәҗрибәм, белемем ягыннан карасам да, мин әле хәзер гына менә Казан шәһәренә күп зияратлар кыла башлагач, татар халкының тарихы белән кызыксына башлагач, мин аңладым икән, чыннан да Безнең мәдәниятебезне дә, телебезне дә, тарихыбызны да гасырлар буенча карасак, ислам дине саклап килгән. Менә элкеге булган шул гадәт-горефләрне дә хәзерге имамлар өстендә һәм дә бөтен ничек әйтергә, мәдәнияткә игътибар итүче халык, бөтен кешеләр бөтенесе шул нәрсәне уртаклашырга тиеш безне белән һәм дә ничек әйтергә инде, дин белән генә. Чөнки безнең бит ул аеру аеру түгел, ярамы аерырга. Культур халкы башка, дин халкы башка диеп алай аерырга ярамый. Аермасак. Менә, мәсәлән, Ивановода безнең мисал өчен китерсәк, бик яхшы иттереп шул бергәләшеп бара. Әйе, бергәләшеп бара. Шул дин сәбәпле, ышанасызмы, шул дин сәбәпле менә кешеләргә татар телендә сөйләшкәч, сөйләшкәч кенә, хәтта күп халык татарча яхшы аңламаса да, менә шундый матураеп шулай колакларын салып тыңлап, нәрсәдер үзенен туганнарын ишеткән кебек шундый яхшы э, безгә хисләрен дә сөйлиләр, Аллага шөкер. Менә шундый тиз тизлек дөнья барыр э, барыр э, халендә без тиешләр яшьләребезгә ниндидер шундый эффективный әйбер бирергә. Ә динебезнен дә эффективнырак әйбер юк. Чөнки дин ул хитап кыла, юнәлә кешенең акылына, кешенең идеологиясына, кешенең йөрәгенә, кешенең сагышына, Менә шул нәрсә белән без, инша Аллаһ, менә бу минем фикерем һәм дә бу бәлкиге булган галимнарыбызның, татар галимнарының фикере дә шулай иттербез, инша Аллаһ, саклаячакбыз телебезне, милләтебезне, инша Аллаһ. Амин, шулай булсын, изге эшегездә уңышлар сезгә. Бик зур рәхмәт сезгә шундый мөмкинчелек биргән өчен. Мөхтәрәм җәмәгать, чыгышымны башлар алдыннан Хөрмәтле Ринат Зиннурович, бөтен дөнья татар конгрессының җитәкчесе, аның ярдәмчеләре, рөхсәт итегез сезгә зур рәхмәтләремне белдерәсе килә шушы чараны оештырган өчен. Һәм дә башка безнең баш олы мөфтиләребез, хөрмәтле президиум, хөрмәтле хәзрәтләр, мөфтиләр, имамлар, динебезне Динебезне яхшы иттереп алып баручылар, сезне Ислам сәламы белән сәламлыйм, Әссәләмү галәйкүм вә рахматуллаһи вә бәрәкәтүһ. Яңа гасыр таләпләрен ничек җиңеп, ничек җиңеп үтәргә тиешбез? Әлеге сорауларга, әлеге сорауларны мәдәнияткә һәм дингә игътибарлы булган һәр кеше үз алдына зур сорау итеп куя. Пәйгамбәребез Мухаммад салләллаһу алейһи вә сәлләм әйтә, Арагызда иң хаерлыгыз алар шулдыр, кем дөнья мәшәкатьләрен ахирәте өчен калдырмый һәм дә ахирәте өчен дөнья мәшәкатьләрен ахирәте өчен калдырмый һәм дә ахирәтен дөньясы өчен калдырмый. Менә ничек шушы яңа гасырда безгә шур шул балансны табыр өчен шундый зур сорауга кемнәргә соң без юнәлергә тиешбез? Бәхетле булыр өчен Кеше үзе ничек тотарга тиеш бу чара, бу, бу очракта? Әлбәттә дә, кардәшләрем, бу сорауларга җавап әзерләргә тиеш хәзерге безнең белемле, ихластан үз эшләрен алып баручы имамларыбыз. Ярдәмгә алар тиеш килергә, безнен яңа галимнарыбыз тиеш килергә. Шуны да инде әйтеп әйтесе килә, кызганычка каршы, Безнең татар халкы арасында имамлар һәм муллалар турында хәтта кискен караш та бар. Имамлар мәҗлестән мәҗлескә йөреп, бәлеш ашап, садака гына җыеп йөриләр дигән сүз дә чыга халык арасында. Әлеге сүзләр тик буш урында гына чыкмый. Чыннан да кайбер имамларыбыз үз мәнфәгатен кайгыртып, финанс-матди ягына гына игътибар итеп, мәхәллә халкы арасында Гүзәл, матур җәмгыять барлыкка килүен булдыра алмый. Икенче авырлык, ул белемле яшьләр, имам булып эшкә килергә ашкынып тормый. Талантлы укылмышлы яшьләрне югалтабыз. Әлбәттә дә, миңа гаиләмне ашатырга кирәк дигән сүзләрне еш ишетергә туры килә. Һәм дә аларның сату-алу эшенә дә китүләре мөмкин. Әлбәттә, бәлки безнең дәүләт җитәкчеләре һәм регионнардагы җитәкчеләр бу хәлгә игътибар итсә, безнең үз татар имамларыбыз курыкмыйча халык хезмәтен, халыкка хезмәт итүләре турында бераз кайгыртса, үзгәрешләр башланыр инде. Илмир хәзрәт, менә минем Кистем авылында булганым бар. Шундый матур авыл, ул үзенчәлекле авыл, чөнки анда күп кешенең фамилиясе Касыймовлар. Менә бүгенге көндә Кистем авылы ничек яшәп ята? Әлхәмдүлилләһ, э, сез киткән килеп киткәнсезгә яңа мәчет салдык. Э, мәктәптә музей эшли, татар телләре укытыла. Авыл яши, шактый гына яңа йортлар салынып килә. Һәм инде авылыбыз яшәр дигән нык өмет белән яшибез, әлхәмдүлилләһ. Динне таратырга тырышабыз. Миңа калса, Удмуртиядәге иң танылган Авыл дип әйтергә кирәк Кистемалны, шулай бит? Танылган кешеләре дә күп аның. Әйе, иң танылган һәм иң зур татар авылы. Ничә кеше бар авылда? Э, хәзер инде укаль күп булмаса 8 дән артык кеше, 350 э, ләп йорт. Халык дингә тартыламы? Аллага шөкер тартыла, менә соңгы елларда аюча э, яшьләр дә мәчеткә җыри башлады, дин сабакларында җөриләр. Нәниләргә теге ислам динен нигезләрен өйрәтәсезме? Монсы күбрәк бара экскурсия рәвешенә һәм лекцияләр белән. Мәсәлән, менә бүген чыгышында мин әйттем, мәчеттә махсус балалар өчен экскурсияләр оештырып, ислам тарихы белән таныштырып, татар тарихы белән таныштырып, һәм инде мәктәпләргә чыгып махсус дәресләр үткәреп. Ягъни мәчеткә килгән балалар белән түгел, мәчеткә җөрмәүче балалар белән дә шундый эшләр юлын таптык. Аллага шөкер, Удмуртия республикасы башка төбәкләрнең күбесе төбәкләре шуның белән аерылып тора. Бездә хөкүмәт кешеләре дә, башка милләтләр дә, кем генә булуына карамастан, без бердәм булып эшләргә тырышабыз. Хәтта менә хөкүмәт кешеләре тагын да ныграк, активрак эшләсәгез, тагын да хәерлерәк булып, киңәшләрен биреп, төрле чаралар үткәрергә ярдәм итеп, махсус конференцияләр үткәреп, ислам конференцияләре, бездә бар махсус Министрлык, милли эшләр буенча күп төбәкләрдә андый әйбер юк. Һәм инде менә шундый очракта бердәм көч туплаган вакытта чыннан да алга китү бар. И икенче ягыннан бездә татулык, бердәмлек мөселманнар арасында. Бездә бер генә мөфтият, бер генә мөфти, бөтен мәчетләр, бөтен имамнар шул бер мөфтияткә буйсынып, Удмуртия җирлеге теге таралган булса да, мәсәлән, кайсы авыллар төньягында, кайсы көньягында, Без аңа карамастан аралашып яшибез Аллага шөкер. Безнең районда дүрт саф татар авылы бар, бер тагын авыл бар, катнаш авыл. Соңыннан бар Юкаменский район дигән, анда революция хәтле егерме бишләп татар авылы булган. Уйлап кара, егермеләп мәчет булган. Менә хәзер бүгенге хәлләрен аларның барысын да белеп бетермим, но ул иң татар күп яшәгән район, анда гомумән алганда халык исәбеннән татарлар унсигез процент тәшкил итә. Бу бик зур показатель. Менә, гомумән әйткәндә, алай булгачын инде, бер утызлап татар авылы кимендә булырга тиеш Удмуртиядә. Без, татар мосылманнары, үз йөзебезне югалтмыйча, башка милләт кешеләренә вә башка диннәр тотучыларга да үз динебезне таныштырырга тиеш. Бу эшне алып баруны Удмуртия Республикасының мөфтияте дә төп юнәлешләрнең берсе дип билгели. Ижау шәһәрнең Җәмигъ мәчетендә даими экскурсияләр һәм төрле чаралар үткәрелә. Мәсәлән, Эчке эшләр министерствосы белән мөфтият арасында төзелгән махсус килешү буенча полиция хезмәткәрләре өчен ислам дине белән таныштыру семинарлары оештырыла. Яшь белгечләр белән мәчеттә очрашуның төп максаты, динебезнең әхлакый кануннарын аңлатып, мөселманнар белән эш алып барган очракта аларның дини хисләрен истә тотарга өйрәтү. Шундый чаралар төрле диннәр вәкилләре арасында дустанә мөнәсәбәтләр урнаштырырга да ярдәм итә. Шуның мисалы, узган елның Корбан бәйрәме көнендә республикабыз мөфтие Фаиз хәзрәт Мөхәммедшин чакыруы буенча Ижау һәм Удмуртия митрополиты Викторинның Ижау җәмигъ мәчетенә килеп, мөселманнарны Гает көне белән котлавы, мөфтияткә динара хезмәттәшлек өчен Рәхмәт хаты һәм кыйммәтле бүләк тапшыруы. Мин имам-хатип булып хезмәт итә торган Кистем авылы Җамигъ мәчетендә дә даими рәвештә балалар һәм өлкәннәр өчен экскурсияләр оештырыла. Узган 2015 ел дәвамында мәчетебездә 32 мәртәбә экскурсия үткәрелде. Аларда 500 дән артык кеше катнашкан, шул исәптән 350 се, мәктәп яшендәге балалар. Авыл мәчетендә булу Кистемдә бер көн дип аталган этно-туристик маршрутка да кертелгән. Шулай ук дүртенче-бишенче классларда Диннәр мәдәнияте нигезләрен, ягъни Основы религиозных культур и светской этики дигән предметны өйрәнүче балалар өчен махсус дәресләр дә мәчетләрдә оештырыла. Шуның өчен 2013 елда ачылган яңа гыйбадәт йортында ислам дине тарихына багышланган махсус күргәзмәләр оештырыла. Киләчәктә, 110 еллык тарихы булган Иске мәчетебездә Ислам музее ачу күздә тотыла, Аллаһ Тәгалә насыйп итсә.